Tēnā koutou tamariki mā, ko Rongomai Taiapa Āporo tōku ingoa. He uri tēnei nō ngā iwi o Ngāti Porou, nō Te Whānau Apanui, nō Ngāti Kauwhata, he uri hoki nō ngā moutere o Te Kukiairani. Nōku te maringanui, ko tāku he whakaako ki a koutou ētahi hei mahi whakamahana reo waiata. Heoi, i mua tonu i tērā, kia mōhio mai koutou tamariki mā, ia kai waiata, He rerekē, tēnei kaiwaiata ka pēnei, tēnei kaiwaiata ka pēnei. Ehara i te mea he ōrite tā tēnā kaiwaiata, tā tēnā kaiwaiata whakamahana i tōna reo. Heoi, he mea nui te whakamahana i te reo i mua tonu i te tū ki te atamira. Ki te kore e āta whakamahana, ka rongo i roto i te reo, ka whati pea, kāore e eke pea te waiata i ngā wāhanga tōiri. Nā reira, ko te mahi tuatahi pea, he whakaohooho i te mata. He torotoro i te mata, te waha, ngā ngutu, te arero, tō mata katoa. He whakatuwhera i te mata kia rite ki te waiata. He pai hoki tēnei hei mahi whakamahana. Kia pēnei o ngutu. He momo whakaohooho tēnei i ō ngutu. Ko tētahi hei mahi whakamahana pai ki ahau. Nā tētahi o aku kōkā tēnei i whakaako mai ki ahau. Ko te hamumu. Umm.

Ka pai, ko tētahi āhuatanga nui i roto i te mahi waiata, ko te hā. Mehemea kāore e tika te hā, kāore e tutuki te waiata. Ka hā ki roto mā te ihu, ka kī haere te puku. Ka hā ki waho mā te waha, ka hoki tō puku ki roto. Mahi mai, hā ki roto. ki waho. Na, i te wā ka hā ki roto, kaua e hiki i ngā pokohiwi, nē? Kau e pēnei. Kāre tātou i te whakakī i ngā pokohiwi ki te hā, ko te puku kē. Ka pai? Hā ki roto, ki waho.

Tahi rua toru wha toru wha. Ka pai. Na, kia tae ki te wha, me tuku i to katoa, ne? Ano nei he kaiwaiata opera koe. Aaaaaaaaa! Tahi ano te wa. Tahi rua toru wha toru wha.

Kotoro. Whakamātauhia tēnei whakamahana. Rapua he oro pai mā koutou hei tīmatanga. Ana ka piki haere, nē? Ko tētahi atu hei mahi whakamahana, he whakawhitiwhiti mai tō reo waiata Māori noa ki te reo hori. Pēnei. He tino pai tēnei whakamahana hei whakaohooho i te pae oro, nē? Ooh, ooh. Ahurite ki a George in the Jungle, Tarzan rānei. Ooh. Nā reira, whakamātauhia tēnā. Ko tētahi atu hei mahi whakamahana i te reo, ko ngā rerenga auau. Ka kīia ko ngā riffs, nē? Ngā riffs, ngā runs, ngā trills, ko ngā toki mō ēnei momo mahi. Hei whakaingoa i ētahi, Beyonce, ko Jazmine Sullivan, ko Daryl Walls, Avery Wilson. He pai ēnei hei whakaoho anō i te pae oro.

Oh, oh, oh, oh, Ko pono nei au. Oh, oh, oh. E newe, koina ne, whakamātauhia, hanga mai tō ake rerenga au au rānei, matakihia ētahi kai waiata me o rātau rerenga au au. Nā reira tamariki mā, koina ētahi hei mahi whakamahana reo waiata. Mehemea he mema i tō whānau he kai waiata, ui atu ki a rātau pea he hao rātau hei mahi whakamahana. ka mahana. Kia maumahara tamariki mā, ehara i te mea kotahi anake te ara whakamahana i tō reo. He maha rawa atu ngā ara. Tirohia, kimihia, rapua ēnā whakamahana hei whakamahi mā koutou. Kua nawhe tērā, ko au tēnei mihi atu ana ki a koutou katoa i hono mai, kia haumaru tonu te noho i ō koutou kāinga, hei konā! Ka kite anō!